Oeddwn i eisiau bod yn athrawes i ddeud y gwir ers bod fi tua pedair mlwydd oed. Oeddwn i wedi cael yn magu efo athrawon, fan yn heili. Dwi'n meddwl oedd o'n ymryd i fod yn athrawes yn ifanc ac o'n eisiau datblygu plant o ran i ymwybyddiaeth nhw o'r byd tu allan a hefyd o ran i addysg nhw yn gyffredinol. Pan es i'r coleg, nes i benderfynu neu gradd i ddechrau mewn dearyddiaeth a Chymraeg a fi es i Brifysgol Aberystwyth i i, uh, i wneud hynna. Ac, um, ond yn, yn ddelfrydol oeddwn i eisiau bod yn athrawes ac nes i wedyn, ar ôl tair mlynedd, nes i wneud diploma wedyn mewn addysg am flwyddyn yn, yn Aberystwyth eto, ond yn ddiddorol mewn addysg uwchradd ac uh, yn dilyn uh, fy, fy llwyddiant, um, ddoth na swydd fan i fan hyn yn Ysgol Dyffryn Banw A wnes i fynd am y swydd yn y, yn yr sector cynradd ac yn ddigon ffodus o, o dderbyn y swydd ac yn, yn dilyn hyn fi ys i'n athrawes fan hyn am dair blynedd. Es i i Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd wedyn yn y Dre Newydd a dod yn ddirprwy ac yn syth wedyn dod yn bennaeth fan hyn yn um, Ysgol Dyffryn Banw ac o'n i'n 27 pan nes i ddod yn bennaeth gyntaf felly yn eithaf ifanc, ond uh, um, roedd y drive yna yna i, i ddatblygu yn, yn gyflym pan oeddwn i'n ifanc, a dwi wrth y modd yn bod yn beneth. Hawliau pwy dyn ni wedi bod yn edrych yn nhw'n benodol, Edward? Dyn ni fel teulu yma yn Ysgol Dyffryn Banw rhwng, rhwng y, y plant a, a'r athrawon, dyn ni'n eithaf agos, felly dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig i, i gynnal ysgol. Um, ysgol wledig, 26 o blant, Um, y mwyafrif o'r plant bellach o deuluoedd di-Gymraeg a mae gennym ni um, bimp o blant bach yn y cyfnod sylfaen, felly dim llawer yn y dosbarth, a wedyn 21 fan hyn yng nghyfnod allweddol 2. Dwi'n dysgu blwyddyn 3, 4, 5 a 6 a rhan fwyaf o'r, or, or wythos o'r amserlen. Mae o'n amserlen eithaf tyn ac eithaf prysur, ond, um, ond dwi wrth y modd yn yr hyn dwi'n neud. Dwi'n ddigon ffodus, mae gennau aelodau o staff yma o ran cynorthwywyr, o ran HLTAs, sydd yn mynd ar baich gwaith yna i ffwrw yna i hefyd, oherwydd dwi'n gallu troi at y nhw i gymryd hanner y dosbarth neu i wneud gwers addysg gorfforol neu gati. Felly, unwaith mae'r tîm yna o'ch, o'ch amgylch chi, Um, dych chi'n gallu um, dyfod barhau ac, ac i arwen y ffordd dwi eisiau arwen yr ysgol. Ydw dwi'n gweld efo gormod o, o faich gwaith i fod yn onest. Yn amlwg mae yna sialens pan, pan mae niferydd yn cwmpo ac a hefyd dros dim gymaint o blant i ddod i mewn. Ond mae rhaid chi feddwl hefyd o ran y cyfleoedd mae'r plant yna ni derbyn. Um, maen nhw'n cael um, addysg orau yma yn Ysgol Dyffryn Banw ac mae'r safonau'n uchel. A dan ni'n gweld bod, bod pawb yn, yn helpu gilydd yma. Mae gennych chi y plant hynaf yn helpu'r plant iengaf a mae pawb yn nabod i gilydd mor dda. Mae yna ardal mor eang tu allan, mae pawb yn cael uh, mynd ar y beiciau amser chwarae, mae pawb yn gallu chwarae fel tîm, does neb yn gallu cael ei gadael allan, ac eto mae o'n trwytho'r plant yma trwy gyfrwng y Gymraeg, ac, uh, ac uh, mae hynna'n fantais o, o ysgol fach. O ran y dyfodol, mae mor bwysig o'n y dwyieithrwydd yma bod plant yn cael eu trochi uh, yn, yn yr iaith Gymraeg ond hefyd bod gen nhw'r gallu i siarad uh, yn Saesneg hefyd. Dyn ni fan hyn, fel o'n i'n dweud, yn hyrwyddo trwy fynd i eisteddfodau'r erdd uh, a dyn ni hefyd yn cymryd rhan mewn mudiadau me megis um, y cwys llyfrau Yy ma' nhw'n mynd i i Langrannog, ma' nhw'n neud yr un un pethe a a ma' ysgolion mwy yn ei neud yy a hyd yn oed mwy i fod yn onest. Y staff yn cael eu hyfforddi mewn cyrsiau bellach sydd yn yn eu harbenigo nhw mewn mewn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac hyd yn oed os i fi ddod yn beneth, 'da ni'n gweld yym bod yr hyfforddiant arbenigol yna i ddatblygu'r athrawon i ddysgu yn y ffor' ore' trwy gyfrwng y Gymraeg. Oherwydd mae o mor bwysig wan efo dyfodiad hefyd y cwricwlwm newydd sydd, sydd ar y gorwel. A, a dwi'n meddwl bod yr, yr elfen yma, bod y plant yn cael perfformio, bod y plant yn mwynhau trwy ddysgu, yr, yr elfen um, gelfeddydol hefyd. Ac uh, yma, um, heb os ag oni bai, mae'r plant yn cael gymaint o gyfleoedd i weithio Dwi weithiau efo artistiaid tu allan i'r ysgol, dyn ni'n cael awduron i mewn, maen nhw'n perfformio fel ddedys i yn y cwis llyfrau, uh, maen nhw ar lwyfannau, a dydyn nhw ddim yn ofn dangos i hun ac, ac yn mwynhau yr elfen yna. Ie, yeah, da fachgen, ie, yeah, mae hynna'n syniad, ydy mae'n syniad dawr. Doedd meddwl am ddysgu trwy'r Saesneg ddim wedi dod i'n meddwl i oherwydd dwi wedi cael y magu trwy gyfrwng y Gymraeg. A hefyd, Dwi, dwi yma yn ymfalchio yn yn iaith Gymraeg ac i allu gael um, teuluoedd a phlant i allu um, dysgu yn yr un un ffordd ag es i'n nysgu a roed y cyfleoedd yna. Uh, dyna pam, pam bod fi'n dysgu trwy'r Gymraeg. Da chi'n gweld plant bach yn dechrau yma heb air o Gymraeg ac erbyn y diwedd Maen nhw'n parablu yn rhugl ac yn mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn, yn trio gael eu rhieni i siarad Cymraeg. Mae hynna'n gret. Ac hefyd um, gallu cynnig y cwricwlwm ehangach i'r plant ac uh, hynna trwy fwynhad. Felly dyna'r peth gorau dwi'n meddwl am fod yn athrawes. Ond o ran pennaeth, dwi'n meddwl mae y, y prif fwynhad ydy gallu gweld um, bod ni'n gallu arwen ysgol mewn ffordd dwi eisiau arwen hi. A eto, jyst trwy gweld y staff yn mwynhau a'r plant yn mwynhau a bod chi'n meddwl, o, dwi wedi codi y safonau a gallu cynnal safonau uh, y gorffennol yma yn Nyffryn Banw.